Croeso cynnes iawn i chi i'r seremoni arbennig yma i anrhydeddu enillydd Tlws yr Ifanc Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2022. Y gystadleuaeth leni oedd sgrifennu cerdd, caeth neu rydd, neu ddarn o ryddiaith ar y testun Paradwys. Y wobr ydi Tlws yr Ifanc ac mae yna wobr ariannol o hanner can punt yn rhyddedig gan Wasg y Dref Wen. Yn beirniadu leni yw Aneurin Cradog, Eirig Salisbury, Geraint Lewis a Manon Steffan Ros. Ac ni nawr am glywed y feirniadaeth.
Wel, ar ran Aneurig, i rai sy, ohonoch chi sydd ddim yn ymwybodol, uh, fy mod i yn Eirin Gradog a gyntaf yna ar y sgrin Eirig Salisbury wedi morffio mewn i fwystfil barddol a el elwyr yn Aneurig yn fisiol ar ein podlediad Clera. Mae'n uh, fraint ac yn anrhydedd cael bod yn rhan o'r tîm o feirnied uh, ar gyfer Steddfod Caerdydd eleni. ac i ni'n ddiolchgar felly am y cyfle ac yn gresynu ond yn deall yn iawn wrth gwrs nad oes modd i ni fod uh, mewn neuadd fawr uh, heb gyfyngfuriech, uh, na, wel, yn un gyda falle, ond yn uh, beirniadu wyneb yn wyneb ac yn cynnal steddfod, ond i ni'n hapus i gyfrannu yn beirniadaethau i ni eirig ar y gwaith i ni wedi uh, bod yn ei dyfoli Uh, beth am i ni ddechrau gyda thlws yr ifanc? Ti'n apus i ni fynd i fyna? Ie, yeah, o rwy'n ei, gael eilio popeth ti wedi gweud fyna. Diolch yn fawr i chi am y gwahoddiad i fod yn feirniaid. Um, fel ti'n gweud, bys wedi bod yn braf iawn bod lawr yn gydydd, ond dyn ni ddim yn anffodus. Felly dyma ni ar-lein. Um, Fel ti'n sôn, tlws yr ifanc, um, cyd-feirniadu hwn, wrth gwrs, gyda Geraint a Manon, um, a pawb wedi dod i'r casgliad yn y pen draw, um, mae'r un sy'n mynd â hi yw Griff, yr un sy'n dwy'n y ffug enw, Griff, a cywydd neu sy'n gan Griff. Ie, yeah, wir.
Ac um, cywydd, gen i'n nodi i bod yn anodd wastad i uh, gymaru rhyddiaeth a barddoniaeth, heb sôn am farddoniaeth gaeth a barddoniaeth rydd. Felly, uh, diolch yn fawr eto i Geraint Lewis a Manon Stefan Ross am i gwaith nhw yn tyfoli. Ond mae cywydd Griff, oedden ni'n trafod cyn dechrau recordo, oedden ni Eirig, tase, tase Griff di danfon y cywydd yma mewn i gystadleuaeth y gadair. yn Eisteddfod Caerdydd eleni. Na. Bydde fe yn un o'r rhai perig oedd yn ymgyprus am y brif wobr. Dyna hmm. safon Cywydd Griff. Cywydd sydd ganddo fe yn sôn am ymweliad uh, ag oriel yr arlunydd Alun Davies ym Mhorth Gain, Sir Benfro. Ac mae'r cywydd yn dyn, yn ddiwastraff, yn uchel iawn i safon, mae'r cynganeddu drwy ddi draw. yn ddifrycheuyn. Ar wahân i un llinell nawr, well i ni nodi ymhlith mintau o dau haf, mae'n llinell gref, ond e, o'n i'n e, chael i'n anodd cyfiawnhau bod mintau a dau, mae hwnna'n odli, ond dyw dau a haf ddim yn cytseinion foddhaol. Um, a dwi'n meddwl bod modd benthyg y dy i ateb y dy yn, um, yn y gair i hunan. Ond ar wahân i hynny, mae'r cynganeddu yn llifo, mae'n gryf, a mae yna ddweud a mae yna farddoni yma. Um, mae'n brwsio, mae brwsio'r cwm yn brisiau. Um, Fyn hyn, mae mae'n ma awgrym fod yr artist yn gallu delweddu a darlunio y fro Gymraeg fel i ni moyn i gweld i, ond wedyn mae reality y uh, sefyllfa yn codi ben drwy gydol sawl pint fesul peintiad, um, mae arian, pris, uh, colli tir, colli tai, tai haf, colli cynefin, colli Cymreictod. Dyna'r themau mawr sydd yma a'r modd i ni falle'n gallu plannu'n penne yn y tywod neu fynd i Ynys Gwales um, cyn agor y drysau ar Aber Hen Felen am ychydig uh, cyn wynebu yr uh, reality mae Alun yw'r brodor olaf. Yn sicr, ges i wefr o ddarllen yr uh, cywydd yma ac uh, dwi'n siŵr dy fod ti'n cytuno, Eirig. Ydw, neu, ydw, ie, yeah, fel ti'n sôn, uh, dyna'r thema. Mae'n thema am, a, amserol iawn, ond wrth gwrs mae wedi bod yn amserol ers amser hir iawn erbyn hyn, ond mae yn y newyddion, wrth gwrs, uh, yn, uh, wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. Um, a mae Griff yn mynd ati yn arbennig o dda fan hyn i, i gyfleu'r ymdeimlad yna o, o, um, o ddiflastod, o o rwystredigaeth, o, o, o anobaith hefyd yn, an, yn anffodus, sy'n sy sy ynghlwm â'r teimlad yma o, um, o, o fyw mewn cymuned Gymraeg, ond wrth gwrs methu cael llefydd i fyw a, a teimlo bod chi'n cael eich boddi mewn gwirionedd gan, um, wel, gan seisnigrwydd yn y pen draw. Um, a mae'r gerdd yn gorffen ar nodyn trist uh, iawn. Dyma'r dyma peder llinell ola. Dileu i lun, wna'r dilyw oer, yn dynesu'n don iasoer a thai gwag ei hen borth gain, yno'n gwylio, yn gelain. dyna sy'n mae'n gorffen. Felly, does na ddim rhyw un galchu yma, does na ddim rhyw fath o edrych yn ôl a, a, a, a gweld e mewn ffiniau, rhyw fath o, o wynfyd coll uh, allai cael ei adennill. Na, dim, nid yna sy'n yma. Mae yna ma, ma, ma, ma, ma, ma edrych yma mewn gwaed oer ar y sefyllfa. Um, a mae'r cyfan, fel oedd Neu'n sôn, wedi cael ei gynganeddu'n dda iawn. Um, a mae hwn yn gywydd um, gweddol hir, dwi'n mynd i cyfrif llinellau, ond chymod, dwi e ddim yn hir, mae'n mae hirach na beth be mae rhan fwyaf ohono ni falle'n gweld yn aml ar fesur y cywydd, wrth gwrs ar y talwrn, llai na rhyw ddeunaw uh, llinell fel arfer, deuddeg llinell weithiau, um, ond mae hwn yn mynd am, am ddau, ddwy dudalen yn braf, ond dwi e ddim yn colli stem, mae'n mae cadw fynd yn dda, felly Um, am hynny i gyd, llongyfyrchiad y mawr i, i Griff.
Diolch am y feirniadaeth a da deall fod yna wyth wedi cystadlu am dlws yr ifanc, a gwell fyth yw clywed fod yna deilyngdod. Ffug enw'r bardd buddugol yw Griff. ac mae'n braf iawn gallu cyhoeddi fod yr enillydd yn bresennol. Gai felly wahodd Griff i sefyll ac i ymuno gyda mi ar y llwyfan os gwelwch chi'n dda. Gruff yw Gruffydd Gwyn o Fachyn. Tro dwetha i ni'n dau gyfarfod oedd mewn achlysur digon tebyg i hwn, Gruff, o'n i'm wt ti'n cofio, ond dwi'n cofio'n dda, yn Eisteddfod y Cymoedd, y tithe bryd hynny, yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Cwm Rhymni. Da iawn deall dy fod ti yn dal i gael blas ar ysgrifennu. Mae Gruff bellach yn bedair ar hugain mlwydd oed, Yn gweithio fel cyfieithydd ar hyn o bryd i Cyfoeth Naturiol Cymru, a hynny wedi cyfnod o weithio fel cyfieithydd i gwmni cyhoeddi atebol am ddwy flynedd. Fe astudiodd Griff Saesneg a Ffilm gyda blwyddyn o Gymraeg yn ogystal ym Mhrifysgol Aberystwyth ac aros yn y rhan yna o'r wlad i fyw am gyfnod, cyn symud yn ôl i Machen ger Caerffili. Mae Griff hefyd yn chwarae gitâr ac fel y gwelwch chi mae golwg athletaidd arno ac mae rhedeg yn hobi ganddo yn ogystal. Oherwydd yr amgylchiadau a'r amodau, châi ddim cyflwyno'r cwpan, felly gai dy wahodd di i godi y tlws os gweli di'n dda. Enillydd Tlws yr Ifanc Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2022 yw Griff Gwyn o Fachen. Beth am gael blas ar y gwaith buddugol? Mae Griff yn ddarllen detholiad o Paradwys.
Mae'n offrymu mewn fframiau liwiau byw i annwyl bae, a rhoi ar lwyfan drwy lifyn helaethdder o geinder gwyn y bae, gan ddisgleirdeb byw i orwelion amryliw. Awyr dwym a'i môr o des gwynnau yn fantell gynnes. Mae'n brwsio'r cwm yn brisiau, yn taro rhwyd dros y trae i hel llun o grombil llwyd yr heli ger ei aelwyd. I ddal gwyrth ddel i'w gwerthu, Dyfrlliw hardd drud fawr o'r llu. Crefft ei fasnach yw bachu i bunnoedd o'r dyfroedd du. Sawl punt fesul peintiad o'i le hoff, o'i annwyl wlad, sy'n ddigon i fodloni pris anghyfforddus y ffi am enaid ei gymuned, y doll lem ar hyd a lled ei gartref a'i gynefin, hen gost sy'n duo man gwyn. Ar ei wyneb mae rhyw wên yn oleuni. fel haenen denau sy'n cadw'u hunan wrthom, rhagom, ar wahân. Ei wên fach sydd fel y wal fyd, gwahanfu rhag ein gwynfyd. I ni rheidiau sy'n rhodio dalen frai dwylo neu fro, mae'n lle sydd yn byw mewn llun hudol, ond rhithiol wedyn. Naws a syniad sy'n swyno yn eidiau rhai ddaw am dro, y delfryd sydd yn hudo, sydd yn cymell cell y co i fyw mewn nefoedd na fu, delw nad yw'n bodoli. Alun yw'r brodor olaf ymhlith mintau o dau haf, yr ydym a'i baradwys, y caeau a'r glannau glwys. Yn y tipyn iwtopia hwn wedi bwrlwm yr ha, dŵr y lli yw godre'r llen yn golchi fel y gallchen ar ei gynfas drwy'r gwynfyd symudliw ond gwiw i gyd. Dile yw lun, na'r dilyw oer, yn dynesu'n don iasoer a thai gwag ei hen borthgain yno'n gwylio yn gelain.
Diolch i chi fel cynulleidfa am eich presenoldeb, am eich gwrandawiad ac am eich cefnogaeth, a llongyfarchiadau eto i Gruffydd Gwyn, enillydd Tlws yr Ifanc, Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2022. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd yn y seremoni wahanol hon.